Eh, An amor. eh, Amor ka igola mana e lak midhiga kuma kawuono. eh. Hmm? Mm. Atoni wuoth. Sina nini kama wadwa? Miso yari minyalo wuotho e ji pingo mang'eny. Ayaye oyalo wuoth manyiso. Dhano ka nyisa. Eh. Omiyo ng'amla wadni. Mm. Oda. Eh. King'amo oriere ti kata nyimine ni bende dhi mana maber. Dhi maber, dalawa ka aneno ka dhi maber kabisa. Oi. Mara. Mana awuoro gima usemonwa dalani kawuono. Kawuono mi aluongora gi nyinga dalani ni an e oyare tam tam miwinjoga awinja. Ji gombo nena an awuon. Makana thuolo yie wuok e bur. Onani oyare to dok me buke. Oyare tam tam. Thuolo ka ng'ato wuok awuok e bur neno mana oyare chako dok me bur. Uteronwa chiemo Nyasaye achiel ok awuon uteronwa chiemo moro dalani. Mapok notedie pinje mangima. Mm. Eh? Pok notede sereket uto kata obed mana rus. Onge kama osetedie kaka. Onge. An ochal mal mana gima notimore dala geng'o uru rongo. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Sirikal yore. Geng'o sirikal yore. Molo soko winyo wero. Hey. DC ka DC. Miko le dhano apar gadi. apar gadek nyaka cho piny mwalo eldoret mwalo nyaka yo dhano apar gadek kakamega okel nyaka waluche te te okel bukusu te Ha? okel jokalenjin te mbukinya Wakamba ma- makonyi makamba watiti wande itani Right. okel te mamukinya makelo Mbu- mbukinya makonyi to gima ne jokaliek ni gima ne gitimo mondo mi jotedo gi qualify ne tende liedi ogeng wudo rego nokel dhokadi interview mokel dhok adek gi Dhok adek. adek ariyo Mitimo go interview. Dhok adek gi diek piero adek gariyo. Eh, eh, mano ne pek. Mano itimo mono practice, ok ni mano iyang'e liel. Mano itimo Mano mono practice. oselandi ni iko, ibiro ik ngeso. Eh? Olandi ni ibiro ik ngeso, koro gini timore tich adek. Ji ni dala ji opong'o dala ji chiemo. Jokatari. Eh. Jokatari ni kitu igone dhok ne ng'eny jal mok yangi pala. Igogi bunde. Puh! Tigolo pie. Tigolo pie. Puh! Tigolo pie. Diel igoni puh!

Kitoko chiemo matin, in igoyi fain. igoyi fain. Ichako gi san kama maro kadwa na chung' dalani ka. Eh. Ichako gi san kama. Eh. Ikawo gweno tituomo. Eh. Iluongo ni self service. Hey, hey. U- Ring'o fry. Bolie. Kawo nam nyamami. Bol ka. Adie. Mambacho. Baye. Kati duogo yudo kado matin, ibuogo go wiye. Ibuogo go wiye. Tuki gine le yoe gine le be ni kama na molo mo molos mo wan fry. Fry. Ni nyanya ilu ni wet fry. Eh. To adedende. Kaso kidwa Kolo bebe. kidwa tiye ke sami tiye ke. Iwu mo chapa. Iwu mo chapa ka ti ka o plow. Basement Iole na wiye. plow. Iole wiye. Kachali- Ikawo gaset. Achali cha- Ikawo gaset midhigo. Achali to ikawo guma koro idhi chieme kucha. Gaset koro ikama go sani kikere mesa kito wich kod kiting'o. Gaset koro chiemo i mare unyiero. Oidho Ichiemo. got, neno idho got ma- Mara ito kuna gomba ka odi ka nikech chal minwa. Sani wach mar maro onge nikech maro. Hmm? Nyaka imiye luor to kendo nyaka ihere. Gima na wuoro kacha ma nomako dhoga en gimoro adi? Achiel. Eh? Eh? Iwinjo mara? Awinji nyathi. Gima notimore e kosa maduong' makata in kik niti kik nimre kuomi. Eh. Ma notimore maduong' kuom tedo dala chae. kacha- Jo catering notimo gi Jo catering notimo gimoro adi marach? makosa. Achiel. Tedo matumbo. Eh. Joko kawo matumbo, yato matumbo nochiel. Matumbo chiel mamit ndi. Nyanya ni e dende. Eh. Kitungu ni e dende. Eh? pilipili hoho chwadi kuome kia gimoro ni kane ni kitungu saumu kitungu saumu Ogoye. nonde iye Moro Eka wan gikaw- koni ngine ya emo machalo boke ni dania Dania. jaoda to ng'eye dania Eh, oboye. Eh? giolo ire giolo iye o gire ni ya gichelo nango

Ndalo mane orek kadhi sikul mana gi tienda nono, aluwo mana dho. Eh. Awinjo ka wuonwa oketo minwa piny, Eh. wuode maler ni owinjo. Eh. Kopo ni welo biro,